Tinotenda Mwari tichisangana panguva yekugoverana shoko raMwari tichisimbisana nekukurudzirana murwendo rwekunamata nesoko raShe nekuti munhu ararami nechingwa bedzi unorarama neshoko rose rinobuda mumuromo waMwari. Ndoda kugoverana nemi kwenguva pfupi pfupi kuti Mwari akutirei zvakanaka kubva kuna vaKorinde vokutanga chapter number 2 pavhesi number 9

pamusoro pezvinhu zvakagadzirwa naMwari zvichigadzirwa vaya vanoda Mwari. Ndinoziva kuti you are listening to this message because you love God. Vanoda Mwari vane zvinhu Mwari zvaanovagadzirira. Vanoda Mwari vane zvinhu Mwari zvaanovarongera. Ukadzika nayo kuna Jeremiya chapter 29 verse 11 inoti Ndine pfungwa dzakanaka pamusoro pako, kwete pfungwa dzokukuparadza, asi pfungwa dzokukupa rugare namagumo ane tariro. So every time as a child of God who loves God, zvizive kuti Mwari une zvinhu zvaakakugadzirira iwe unoda Mwari. Zvinhu izvozvo zvine zita rako, zvine, zvine ID yako, ndezvako, hazvisi zveumwe munhu. Mwari une zvinhu zvakanaka zvaanokugadzirira. Paul unoti zvinhu izvi ziso harisati razviona uye nzeve haisati yazvinzwa, hazvisati zvapinda mukati memwoyo womunhu, hapana akambozviita imagine, hapana akambozvifunga. Zvinhu izvozvo zvakagadzirwa naMwari, achigadzirira vanoda Mwari, achigadzirira vanoda Mwari. Hanzi zvinhu izvi tinozvizarurirwa naMweya Mutsvene. Nekuti Mweya Mutsvene ndiye unonzvera zvakadzika dzika zvaMwari. Mweya Mutsvene ndiye unoziva zvinhu zvaMwari. Mweya Mutsvene ndiye uno administer zvinhu zvaMwari. Vanoda Mwari vane Mweya Mutsvene. Vanoda Mwari vanofamba noMweya. Mweya Mutsvene ndiye manager, ndiye administrator, ndiye steward, ndiye muchengeti, ndiye ano conveyer, ndiye anounza zvinhu zvakagadzirwa naMwari. Jesu unoti iye, Kana Mweya Mutsvene asvika, uchatora zvangu achikupai. Saka kana uchida Mwari, zvizive kuti kune zvinhu zvako Mwari zvaakakugadzira. Mwari haana kugadzirira kukuparadza, haana kugadzirira kukurasha, haana kugadzirira kukurasi, kukuramba, kana misodzi, kana kushupika. Zvinhu zvise zveizvi ndezvepano panyika, zvinoitika nekuti tiri munyika yakatukwa, but hazvibvi kuna Mwari. Nhamo yauinayo haibvi kuna Mwari. Mwari wakagadzirira mufaro, wakagadzirira kubudirira wakagadzirira kukunda wakagadzirira kuendeka kwezvinhu kuendeka kwemhuri yako pane muchato wakagadzirwa iwewe pane promotion yakagadzirwa iwewe pane elevation pane provision zvinhu zvakagadzirwa namwari achigadzira vanomuda ramba uchida mwari ramba uchifamba namwari uzive kuti mweya mutsvene will convey those things to you mweya mutsvene will bring those things to you mweya mutsvene unonzvera unotsvaka unotora zvinhu zvamwari zvine zita rako zvine address yako zvagadzira iwewe zvizive everyday uchimuka makseni pane zvinhu mwari zvaakakurongera uchifamba munzira pane zvinhu mwari zvaakakurongera zvakanaka zvokuti ufare ubudirire usimudzirwe mwari ngaakuropafadze muzita rajesu kristu amen